Mehyɛɛ me maame yam kyɛɛ yɛn nti no, na me maame nyinsɛn no abɛyɛ nkɔmmɔ a ɛdeda nkurɔfo ano. Nnipa pii no ara fa afuru a wɔsoɛ wɔ ne bosome a ɛtɔ so nkron no mu. Enti me maame die yi bɛyɛɛ nnipa nwanwa sɛ na wohu sɛ mmaa mmienu anaa mmiɛnsa gyina mantwea bi rebesebese wɔn ano a, Ná ɛyɛ me maame ho kɔnkɔnsa na ɔredi. Ná kyɛ a makyɛ no nso ha me nua mpanimfoɔ ne me papa nyinaa. Nanso ɛsiane sɛ na wɔmpɛ sɛ me maame bɛdi awerɛhoɔ nti no, wɔde hyɛɛ wɔn ho. Wɔkɔɔ so ara hyɛɛ me maame nkuran sɛ yɛnyɛ ade foforɔ nti ɔnka n'akoma nto ne yam. Ɛda no a Roman sɔfopɔn no bɔɔ mpaeɛ maa me maame no, na osubrane bi retɔ. Awoɔ kaa me maame no, ɔsɔfopɔn no frɛɛ me nuabaa Akosua Atimatim sɛ nka Wonhyia wɔn wɔ ayaresabea hɔ. Akosua bisaa asɔfopɔn no sɛ. Agya,
mepaakyɛw, adɛn? Biribia bɔkɔɔ?
Ɔsɔfopɔn no yii n'ano sɛ, Aane, bɔne biaa nnim. Ɛyɛ wo maame na Awurade adom awoɔ aka no.
Ɔtoaa so sɛ, Yɛde no rekɔ ayaresabea hɔ ama wɔagye no awoɔ, enti bɔ mmɔden na hyia yɛn wɔ hɔ.
Akosua teaa mu anigyeɛ so. Ɔkaa sɛ. Awurade, yɛda wo ase.
Akosua timatim gyee berɛ dwenee ho kakra no, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔrenkɔ ayaresabea hɔ bi Na mmom ɔbɛhwɛ asiesie fie de atwɛn ne nua kumaa, a ɛyɛ me. Ɔprapraa fie hɔ nyinaa tetee ntentan saa nso popaa dan mu hɔ hwetahweta. Ɔredi dwuma yi nyinaa no, na ɔreto ayeyi nnwom ahodoɔ. Ɔwieeɛ no, ɔpɛɛ baabi gyina hwɛɛ dan no mu hɔ bio.
Biribi ntwa yie. Ɔka kyerɛɛ ne ho.
Na ɛyɛ deɛn?
Ɔgyinaa hɔ dinn bɛyɛ simma mmienu.
Aha! Ɛyɛ dan yi mu ahosuo no. Saa berɛ no, na wɔakwa dan no mu dodoeɛ. Akosua kaa sɛ. Ne nua yi nyɛ abɔfra biara kɛkɛ. Ɔda nso, na ɔde nhyira bɛba abusua yi mu.
Ne saa nti no, Akosua yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛsesa dan no mu ahosuo no. Ɔbɛkwa dan no mu nyinaa fitaa ansa wɔde ne nua kumaa no aba fie. Fitaa gyina hɔ ma mfitiase foforɔ. Fitaa gyina hɔ ma ahoteɛ. Fitaa gyina hɔ ma akoma pa. Na fitaa gyina hɔ ma nhyira. Ampa, Akosua ankasa gyinaa ne nan so kɔ adan no mu nyinaa fitaa. Enti berɛ a yɛde me bɛduruu fie no, dan fitaa mu na mebɛdaeɛ. Ayaresabea hɔ deɛ, menkae biribiara wɔ hɔ. Enti yei kyerɛ sɛ ɛbɛtumi aba no sɛ ahosuo a me, mede m'ani huu no kane wɔ wiase ne fitaa. Enti firi sɛ yɛwoo me de bɛsi nnɛ, m'ani gye saa ahosuo yi ho pa ara a ɛnyɛ agorɔ. Sɛ wopɛ sɛ wotɔn biribi ma me na ɛyɛ ade fitaa a, wommrɛ koraa. Sɛ mihyia obi na ɔhyɛ atade anaa trɔsa fitaa a, m'ani gye nipa korɔ no ho amonom hɔ ara. Enti mo a monim me a monim sɛnea m'ani si gye ahosuo fitaa ho no, megye di sɛ afei moahu deɛ enti a ɛte saa.